Ka pai. Awo, tēnā koe Mana, e mihi nui ana ki a koe i whai wāhi mai ki tēnei kaupapa i tēnei rā, tēnā koe. Kia ora. E pēhea ana?
Pai. Pai ana?
Kei te āmaimai? Um, Oh.
Kahore, ka pai. Ā, mō te hunga kāore e mōhio ana ki a koe, tēnā koa whakamōhio mai ko wai koe, nō hea koe, ka hia tō kaimātuatanga, ērā kōrero katoa. Ā, nō Te Rarawa ahau, ko Mana Ariki Matthews toku ingoa, um, tekau oku tau, um, yeah, Tēnā koe. Oh. Uh, hei, hei tīmata ake, mana, uh, tēnā koa, whakamōhio mai ki ahau, he aha te āhua o tō tino rā, ne? Uh, he aha ngā mahi ka mahia e koe? Ko wai mā ngā tāngata ka haere tahi ki a koe? Ka haere, ka haere rānei koe ki hea? Era kōrero katoa, tēnā, whakamōhio mai, tō tino rā. Um, i te ato,

Korikori oh. tinana? Ai. Ka pai. And ā muri i tērā, hei te mo te o tūhoe, ka kai pasta. Pai ki a koe te pasta, ne? Ai. Oh, hei aha māku te pasta? Ai wha maroke. Ka roa. Pai no, kei te pai. Nōu te rā, nōu te rā. Nō reira ka whakanuia ō whakaaro. Um, kātahi ā muri i te o Tūhoe, ka haere tātou ki ngā toa, ki te mai hokohoko taonga. Hokohoko taonga?
Āe. He aha tō tino toa?
Rebel Sport.
Rebel Sport?
Nā te maha o ngā pōro. Ngā pōro?
Pai ki a koe ngā pōro? Āe. E hika.
Haere tonu? Ā, me ngā kākahu pā. Mutu ana te hokohoko ki Rebel Sport, ka aha tātou? Kua kai te, kua kai te o Tūhoe, kua haere ki te hokohoko, kua korikori tinana, kātahi ka aha? Ka haere ki Fush ki te kai. Te tina.
Tina. Ka pai. I mua i te kai ki Fudge, ka um, kōki ki te kāinga, ki te waiho o mātou mea ki te kāinga. Ka pai. Kātahi ka haere ki Fudge ki te hoko kai. Hai.
Mō te tina, ā muri i tērā ka haere ki te toa ahi kirimi a Fuse. Tino pai.
Ko tō tino rā tēnā. Mutu ana te kai ahi kirimi ka aha, ka hoki mai ki te kāinga ka moe? He mahi anō rānei? ā, ka haere a Kōtuku ki te moe. Āe. Kātahi ka tākaro ki waho anō. Nē, tākaro i te aha? Ā, tākaro i te Poltinus. Poltinus?
Āe. Ka pai.
Ā, kātahi hoki ki roto a tākaro kēmu kari. Āe.
Uno.
Uno, pai tērā kēmu ki a koe, nē? Āe. Tino pai. Ka pai, tēnā koe i ērā kōrero. Nā, i, i wāhi kōrero koe mō te haere ki Rebel Sport, e mohe ana au he rawe ki a koe tērā toa i te mea he tangata hākinakina koe, nē. Nō reira, tēnā, whakamōhio mai ki te hunga e mātakitaki mai ana, e whakarongo mai ana, uh, he aha o tino hākinakina, he aha ngā mea ka tākorohia e koe uh, i ia te tau, i ia te tau. Uh, kua tākorohau te rīki,

Pākehā i te poi tūkohu, Tākura i te poi tūkohu. Ka mutu kei a mātou tētahi hupa poi tūkohu ki waho nei, he rite tonu tō puta ki waho me te paopao i te paoro ki te papa? Āe, he, he tōramanta me tō ki kotahi. ka pai, ka aroha ngā neipa, ngā kiritata. Āe, āe. Tino pai, haere tonu. Um. Pai hoki ki a koe te whutuporopā? Āe.
Kōrerohia mai te whutuporopā. Ka tākaro ahau i roto i te tai tīma pakeke. Ko Mekis ko te ingoa. Ae. A ko te kaiarihi ko Matuatorian. A ia ko ia te mene. Tika, ko ia te mene. Ahi ko um tona tama Tētahi ka tākaro hoki. Tētahi o ngā preiā?
Āe. Ka pai.
Pai ki a koe te prei i tērā reanga, i tērā whakataetae pakeke nei? Um, āe. He aha āe?
Nā te mea he, he um, momo challenge. He, ti, he tino wero? Āe, he wero.
Mm. Wheako pai? Āe.
Mm. Ka pai. Tino pai. Um, nō reira, pai ki a koe te rīki, te whutupōro, te whutupōro pā? te poi tūkohu, he wā tōna i pai hoki ki a koe ki uh, te poi whana nei, engari kāre koe i prei i tētahi tīma. Ai, i te tau tahi, ko te kirikiti toki tino, tau rua, ko te poi whana toki tino, tau tua toru, tēnei ahau ki te ai, rakapi. te whutupōro. Whutupōro. Rakupi, ai, ka pai. Um,
Kātahi au i rata ki te whatukohu, kātahi ahau ka rata ki te rēki. E kore au e tākaro i tēnei, engari i Pākehā e te mataki i te NFL. Yeah. I a tāua e kōrero ana mō tēnei mea mō te hākinakina, e mōhio ana ahau he nui ō whakatutukinga i roto i te ao hākinakina, te ao rīki. Tēnā, whakamōhio mai uh, whakamārama mai uh, tētahi taima, tētahi mahara e toko ake ana i roto i a koe, i a koe e whakaaro ana ki ō whakatutukinga, tētahi mea e poho kererū ai koe. Uh, mo te hākinakina, ko tētahi o ngā mea Ko te mahi kāpene mō tētahi tīma, like.
Kounga. Ai, kounga.
Ka pai.
Ko wai, ko wai te ingoa o te tīma rā? Te Tokatū o Waitaha, engari ko te mea, um, Nationals.
Ka pai, haere koe ki tētahi whakataetae ā-motu. Ai, and I te wiki i mua, ko te whakaaturanga tīhati, ka whakaatu i ngā ngā nama me te position me ērā momo mea. Me te tuku, nē, te tuku i aua tūranga me aua hāte, ka pai. Te wiki i mua i tō mātou haere ki Rotorua ki a Tākoro. Ā muri i te tuku i ngā tīhati i whakaingoa i ngā kāpene mō te tīma, and ko ahau tētahi o ngā kāpene, and i tino ohorere ahau ki tērā. Nē, ohorere pai?
Āe.
Poho kererū?
Āe.
Mm. Ahakoa kāre anō kia paku tīmata te um, actual tōnamata. Āe. Tino poho kererū kē ahau. I rongo rānei koe i tētahi taumahatanga i te whakaingoa, i tō whakaingoatanga? Āe.
E ngana māu au ko te kāpene anō o te tīma, kia kaua tētahi e, like, mokemokē, nā te mea tētahi kōtiroro i roto i te tīma, nui ōna pūkenga, engari, I ngā wā katoa, kōrero ana ngā tama and ko ia tērā kāre he mahi. Yeah.
And ka noho wehe. Nō reira i ngana kia kaua e pērā. Mm. Mm.
He mea nui te whanaungatanga, nē, i roto i ngā tīma. E, e, hei, hei ko tāku, mehemea ka tae atu tētahi tīma ki ngā whakataetae ā-motu, ā-rohe rānei, e rima, e ono pea ngā kēmu kei mua i te aroaro. Āe, me whai pūkenga, me kounga te tīma me ngā player, engari ko tētahi mea kāore e tino kōrerotia ko te whakawhanaungatanga, i te mea Mehemea he nui o Pūkenga, ākene pea ka puta tō ihu i te kēmu tuatahi i te kēmu tuarua pea. Tae rawa mai ki te kēmu tuawhā tuarima kua pau katoa te hau, ko te whakawhanaungatanga kē te mea e kawe ana i te tīma nē? Āe. Hei ko tāku.
Ia.
E whakaae ana koe ki tērā kōrero?
Āe. Nō reira, tae atu mātou ki Rotorua, Um, i mahi mātou i te luge, i te pō i tae atu mātou, pai tērā. Mm.
He aha anō um, ētahi atu wheako i uh, wheakotia e koe i tērā whakataetae ā-motu? O hea ngā mea i ako koe hei kaiārahi? Me mōhio te tīma ahakoa, um, ahakoa ngā piro kua whiwhi koe, me pray tonu like kua motoa e ratou i a koutou. Mm, me whakapau kaha ne? Ai. Mo te hemo tonu atu? Ai.
Me kaua e mate wheke. Ai, aha koa nga piro. Mm.
He tika tēna. Um, he tino pūkenga tērā. He uaua, pakeke mai, tamariki mai. Uh, me, mehemea koe ka whakaaro ka wepua tēnei hoariri e au, he ngāwari kia noho ki tō pouaka hāneanea. Ka kore koe e whakapau i tō katoa, pakeke mai, tamariki mai. He uaua tērā. Nō reira, he tino pukenga tērā. Tēnā koe i ērā kōrero. Ā, ka pai. Nō reira, kia, kia tīni te kei o te waka, kia kōrerohia e tāua. o hoa, te ao e noho nā koe. Tēnā, whakamōhio mai ki ahau, ā, ko he wā tōna ka rongo koe i te, te whakaaweawe, ā, o hoa, he wā tōna kua akiaki pea ō hoa i a koe ki te mahi i tētahi mahi ka rite pai ki a koe, ki te pērā, ka aha koe? Um, well, mēnā kāre Um, ko te mōio i whakaitingia i te i tērā tau, mm. i ngā wāhanga like, tahi rua o te tau, i āhua whakaitingia hau. E wai?
E oku hoa i tērā wā. Nā te mea, ia kāre te mōio e ai. Engari, um, te nuinga o ngā mea kāre mōku, mō like, kāre tētahi aroha ki a koe, or kāre tētahi, like, kau tō whānau katoa, he anuanu. He kōrero whakahāwea. Āe.
Ētahi mea ā mōku, engari ko tētahi mea tiro pouri ahau, ko just te whakaiti. Nō reira, mēnā rātou ka mahi i tērā ki tētahi tangata anō, ka ngana ahau, ka kore ahau e mahi i tērā, nā te mea, ētahi o rātou mahi he tino pouri ki au, tētahi rā i tino hōhā ahau, i mahi ahau i tētahi wrestle iti ki tētahi o rātou, kāre rātou i pīrangi te whakaiti ahau anō, engari kāre au i mōhio mēnā ka rata tonu rātou ki ahau, engari pai ana ki ahau mēnā ka rata, kore rata rānei, nā te mea. Hei aha māu?
Āe, kei ahau ōku hoa anō. Hei tāu, kia hoki anō ki ērā kōrero mō te whakaiti i a koe, kua whakaaro rānei koe ki te take i whakaiti, ka whakaiti rānei tētahi tangata i a koe i tētahi atu? Tāku nāu i kōrero mai ki a au, i kī koe, kāore, ko te tall poppy syndrome te ingoa, kāore tētahi tangata nui ake tō rātou mana i a koe e whakaiti i a koe.
E whakaae ana koe ki tērā kōrero? Ae, nā te mea, kāore he take kia whakaiti. He aha ō mōhiotanga me ō whakaaro mō tēnei mea mō te Tall Poppy Syndrome? Ko tētahi tangata kāre e tino whakapono ki a ia anō, ā, ka ngana rātou kia whakaheke ō rātou whakaaro mō tētahi tangata anō, āhua pai tōna, tōna angitu, kia kaua ia e whakaaro he paea ki rātou i a ia.
Nō reira, tēnei tangata, kāore pea ia e tino whakapono ki a ia anō, ka kite ia i tētahi atu e tino angitu ana, ka whakaaro, Me whakaiti ahau i a ia, kei kite pea te ao i te rerekētanga i waenganui i a māua, ahau ki konei, te tangata angitu ki konei. Hei aha te whakapiki i tōku angitu me tōku kounga me te whakapau i tōku kaha kia āhua ōrite māua, engari me whakaheke ahau i te tangata teitei, i te tangata angitu nē. Āe.
Kei te whakapono ahau ko tērā tētahi mahi tino, um, ka, ka tino mahia ngā tāngata. So mehemea koe ka kite i tētahi, uh, i, i ētahi tāngata e whakaiti ana i tētahi atu, kātahi ka tahuri ki a koe, ka akiaki i a koe, mana, me mahi hoki koe i tēnei, me mahi pēnei, whakaiti i a ia, kōrerohia tērā kōrero, ka aha koe. Nā te mea he uaua te karo i tērā taumahatanga, mehemea ko ō hoa ērā, e, e akiaki ana i a koe, he taumaha, te, he, he uaua te karo i tērā. Engari ka aha koe? Um, ka kore e whai tō rātou tauira nā te mea kāore ahau i rata i te wai whakaiti um, rātou i ahau. Nō reira e kore au e whakaiti i te tangata e ngana ana rātou kia whakaiti. Mm. Ka, whaka, ka noho ahau ki te taha And mēnā kāre au i noho ki te taha, ka haere ahau kia āwhina i te tangata e, wha, e whakaiti ana rātou. E tāku ko tērā te mahi tika. Nā te mea e rua ngā kōwhiringa nē. Ka kite koe i tētahi kāhui e whakaiti ana i tētahi tangata, e rua pea ō kōwhiringa, tuatahi, e toru, tuatahi, whakaiti koe i te tangata, kino tērā, kua kōrerohia kē tia e tāua. Tuarua, ā, noho wahangū, noho ki te taha, pai ake tēnā i te whakaiti. Kōwhiringa tuatoru, whakahē i te whakaiti, haere ki te āwhina i te tangata, me te tautoko i a ia, kia mōhio ia Hei aha, hei aha māu ērā kōrero? He poko kōhua ērā tāngata. Ai. He ngoikore. Yeah. Kāre rātou e whakapono ki a rātou anō, nā whai anō rā kei te whakaiti i a koe. Mm. Nē. Ai. Engari he uaua tērā. Ai. Ene, engari ko tērā te mahi tika. Anō, kāre ahau e paku kia mēnā kāre rātou, e rātou ki ahau. E mēnā kei te whakaiti rātou i ngā tāngata, kāre e pērangi ki a rātou, ki rātou. Ehara i te tangata pai. Yeah.
yeah.
Ka pai. Pai tēnā.
Ka pai. Ok, um, kia kōrero tāua i te anamata, te āpōpō, ne? Whakaarohia tēnei mana. Te kautau ki muri, ka rua te kau tō kaumātuatanga, he aha te āhua o tō ao? Kei hea koe e noho ana, he aha āu mahi, ko wai mā ō hoa, te mea, te mea, te mea. Kōrerohia mai. Um,
well, kāre au te tino mōhio, He aha toku mahi? I tōku anamata, engā, nā te mea ko Āhuatini ōku mahi, e pīrangi ana ahau. I roto i ngā tau tata nei? Āe.
I te āhua rima tau kua pāhi ngā mea ono i tōku Tōku whakaaro mō te onamata. Right.
Engari, ka just mahi ahau i te mea kei mua tonu i tōku upoko i Tō tēnā, aroaro. i tēnei wā. Mm. Yeah.
Nō reira, ka whai koe i te mea e kaingākau ana ki a koe i taua wā tonu rā. Ae.
Ka pai. Ka pai tēnā. Rautaki pai. Um, engari, ko tērā mō te hākinakina, ko ētahi mea e noa pirangi ana hei, ko te huakina wāhi tapahi makawe. Ne?
Ai. He toa tapahi makawe? Ai. Mm -hmm.
He hai?
Um, nā te mea he paikea hei era mea, ināinei. Tapahi koe i ōku makawe, E rua wiki pea ki muri nei? Ae.
Orokotaima, ko Tapahi Makawe? Ae. Ae. Um, I pēhea tēnā wheako ki a koe?
I tino mataku.
āwangawanga koe? Āwangawanga.
Au, kia few bold spot koe. I te mutunga iho he makawe. Nē, ka tupu anō te makawe. Ka anuanu pea mō te rua wiki, mea rawa ake, Ko tupu ano. Tera te take o te pota. ka pai tika koe. Ka pai. Um, nō reira, ka whai koe i tāu e hia hia ana i taua wā tonu. Ai. Ka pai, pai tēnā whakaaro. He aha ētahi atu mea e tino pai ana ki a koe? Ko tētahi mea ko te um, whakarongo ki tōku, tōku tangata motivation, ko Kobe. Mm. Ētahi wā ko David Goggins. te kai oma, ngā tāngata pērā.
Pai ki a koe te āta whakarongo ki ō rātou, ki ā rātou kōrero, akiaki, kauhau? Āe.
I ia pō, ka whakarongo au ki tētahi mea pērā, kia rite ahau mō te rā e tū mai nei, kaua e um, down buzz me ki. Mati. Yeah, kei te mōhio ahau he tangata, he pai ki a koe te whakarongo ki ērā momo kōrero. Engari mo te hunga kāre e, e mātau, e mōhio ana ki ngā mea pēnei a Mamba, Black Mamba, David Goggins mā, he aha ngā momo kaupapa ka kōrerohia e tērā momo, tērā hunga? Um, ko te whakakipakipa, i a koe, a, kia whakapono koe, ki a koe, he ringa iti mahara, um, kia kiri tuna, kia kaua koe e, kia angitu koe. Mm, kia kaua e mate wheke hoki ne. Mm. I te mea he nui ngā piki, he nui ngā heke, katoa ngā mea i te ao ka haere takirua, kia mōhio ai koe ki te reka o te angitū, me rongo hoki koe i te, te tāwara o te heke. Nē? Mm. Me noho koe ki te pō, kia mōhio ai koe ki te āhua o te ao mārama. Nō reira, kei wareware tātou, uh, mehemea kei raro e putu ana, me koke tonu. Mm. Kau ai ma te wheke, engari, me ma te ururoa, me Kirituna, ērā kōrero katoa nei. Kei roto tonu mm. ērā kōrero i aua punua pāoho, e aua kauhau e kōrerotia ana, oh. uh, e kōrerotia nā koe, oh. e koe. Um, and tētahi um, mea anō ki a whakakipakipa i a koe, ko just tō whakapono ki a koe anō. Mm. He mea nui tērā ki a koe? Me he mea kāre koe e whakapono ki a koe, mā wai atu? ko koe anō tō atua, ko koe anō tō rangatira, mehemea kāre koe i te whakapono ki a koe anō, mā wai atu? Mm. Nō reira, me whakapono koe ki a koe anō, kātahi ka tahuri te hunga ki te whakapono ki a koe. Engari mehemea ka rongo te iwi i tētahi paku a maimai, i tētahi paku a wangawanga, ka pōhēhe pea rātou, ah, kāre a mana e whakapono ki ai anō, Mm. E kore rawa hau e whakapono ki ai, te mea kaore te tangata rā e whakapono ki ai ano. No mm. reira, me whakapono koe ki a koe ano. Hiringa i te mahara ne, e ra kōrero katoa. Oh. He wā tōna, kāre koe e whakapono ki ō pūkenga, ki a koe ano? Kia pono te kōrero? Um, uh, e tāku... Nā te mea he wā tōna, ka kore a hau e whakapono ki a hau ano. Ka whakaaro ahau, ākene pea kāore i ahau ngā pūkenga ki te whakatutuki i tēnei mahi nui. I ētahi wā, ka kite ahau i te tīma ki te tākaro ahau, o te rīki pea, and e kore ahau e whakapono Engari i te nuinga o te wā, kei, ka me just whakaaro ahau ki ahau anō, nā te mea, ko au te, te kāpene o tētahi tīma pai rawa and ko ahau te kaitākaro o te tōramata mō tētahi tīma pai rawa. me just whakaaro i ngā mea pērā ki a koe anō kia mōhio koe ka taea. Ka pai aha.
He, he uaua, he uaua i ētahi tāma. Tēnā koe i ēnei kōrero i tēnei rā mana, he rawe, he rawe te kōrero ki a koe. Ā, pātai whakamutunga ki a koe mana, he aha tētahi kōrero, akiaki tētahi kōrero uh, tautoko rānei, ka hoatu e koe ki tētahi atu tamaiti. Kōtiro mai, tama mai, engari te kautau tana kaumātuatanga. He aha tētahi kōrero? Mēnā ka whakaaro mō tērā pātai he aha tētahi mea pai ki a koe? Mēnā ka whakaaro koe mō tētahi mea pai ki a koe, me tīmata koe ki te kia pai ake koe ki tērā mea, kia mahi Kia taea e koe te mahi i ō pīrangi i toi i te anamata, nā te mea ko tēnei te wā kia tīmata. Um, kia kaua koe nō mahi i tētahi mea kāre koe e pīrangi ana kia mahi. E, e, engari ētahi taima, kei te pīrangi au ki te whai tētahi ara, engari ka kī mai tētahi atu ki ahau he pōrangi tērā, Anton. Kāre taea e koe tērā, Anton. Oh. Tērā mahi mō te tokoiti, ehara koe i te tokoiti. Pai kē atu tō whakapau kaha ki tēnei mahi. Um, ai.
I, kua kite ahau i tētahi um, tahi whakaaturanga mō Messi. O, mena kāre koe mōhio, me kai Tills a messy and he roa ake tētahi waewae i te waewae anō. Um, Ka rea, me mohio ki tērā. Ai. Messy, te kai poiwhana, rongonui. Ai.
And i roto i tērā whakaaturanga i ki tētahi When you have a dream to chase, nothing can stop you. Nā te mea, kāre e taea. Ko te mea noa ka taea te um, stop you, ko koe. Āe.
Hai tērā. Mana, tēnā koe. Tēnā koe i ērā kōrero, he rawe te noho tahi ki a koe me te wānanga i ērei tū kaupapa. Ā, he kōrero whakamutunga mō te marea, mō te hunga e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana? Tēnā koutou i noho mō tēnei punua pāho, koutou mā i rata ki tēnei punua pāho kia pānui i ngā um, subtitles. Tēnā koutou. Uh, ai. Nō re, e mihi ana ki a koe mana.
Uh, e mihi nui ana ki a koutou katoa uh, e te hunga mātakitaki mai ana. Uh, I manawa nui mai ki tēnei kōrero reo Māori. Uh, tēnā koutou katoa. Uh, hoi anō, tāua tēnā, ka rahi tēnā. Ai. Ka pai.
Mihi ana ki a koutou katoa. Uh, hoki mai uh, mō te terenga e haere ake nei.